Insellmilkom, jiena Karl Schembri nilqagħkom għal episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' żmienna. Illum għandna poddata speċjali u minflok mistieden wieħed għandna tlieta, tliet awturi u kollha kemm aħna ninsabu fl-istess post. Ninsabu f'Zagreb fejn ġejna kollha mistiedna għal Festival tal-Letteraturi Żar. Festival li jiffoka fuq it-traduzzjoni ta' kitbiet letterarji li mhumiex aċċessibbli fil-Kroazja. Miegħi għandi lil Adrian Grima, hu nnifsu awtur ewlieni, għalliem tal-Malti tal-letteratura Maltija fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, Nadia Mifsud, il-poeta lawreat ta' din is-sena, tgħix Franza u ngħaqdet magħna hawnhekk Zagreb, u Leanne Ellul, awtriċi, poetessa u għalliema tal-Malti fil-Junior College. Grazzi kollha li aċċettajtu. Adrian, nibdew minnek. Inti l-kuratur ta' dan il-festival fejn kellek tażel awturi kontemporanji Maltin li għalkemm eh, uħut mhumiex magħna wkoll eh, jinkludu Fra Ġoe Legalia u Marat Schubert. Eh, X'inhu li jiddefinixxi l-letteratura kontemporanja Maltija? Ok, irrid nispjega mill-ewwel li meta Buksa li għal organizzazzjoni mhux governattiva li ħadet din l-inizjattiva li din is-sena il-festival tagħhom u l-ktieb li se joħorġu miegħu jiffukaw fuq Malta. Meta buksa kelmuni u qalu li jisma' Adrian tista' eh, tindika għandna minn min huma l-awturi li eh, nistgħu niġbru f'din il-ħarsa ngħidu b'xi mod rappreżentattiva lil-letteratura kontemporanja Maltija, kien hemm ċerti kriterji vera vera ċari, rridu letteratura kontemporanja allura awturi li huma ħajjin, u rridu wkoll oriġinarjament semmew li t-teatru, il-proża letterarja u l-poeżija. Eventwalment wara li battilhom lista li kienet abbozz insomma, eh, eventualment iddeċidew li jifokaw fuq ħames poeti eh, kontemporanji li rridu jkunu publikati imma mhux stabbiliti iżejjed b'xi mod, eh, ġifieri mhux ilhom ħafna ħafna fix-xena, rridu jkunu mhux ippubblikati bil-Kroat allura huma stess Bħala boksa eskludew pereżempju lil Manuel Mifsud u lil Claire Azzopardi minħabba din ir-raġuni li huma diġà tradotti, jidher li eskludew ukoll Antoine Cassar. Qed ngħidha din kollha għax meta tagħmel antoloġija dejjem ikun hemm kuntest speċifiku ħafna li fih tagħmilha dik l-antoloġija u dak il-kuntest importanti tispjegah, ġifieri x'inhi l-idea dawn huma l-ħames l-uniċi ħames poeti importanti Maltin kontemporanji li hemm ħafna oħrajn. Hemm stili oħrajn, hemm esperjenzi oħrajn, hemm hemm użu differenti tal-lingwaġġ poetiku minn awturi oħrajn. Ma, ma teżistix Ma jeżistix il-kanonu, ma jeżistux dawk ix-xogħlijiet li tant huma importanti li l-oħrajn mhumiex importanti, le dejjem hemm kuntest. Għal min? F'liema kuntest? Eh, x'tip ta' xogħol eh, se jirrappreżentaw? U allura pereżempju Kien importanti għalija li ninkludi lil għalija personali bħala xi ħadd li intalab jagħmel din l-għażla lil Ġoele Galea. Għax Ġoele għalkemm jikteb poeżija li forsi mhix l-iktar poeżija li nfittex jien personalment meta niġi biex naqra l-poeżija, jirrappreżenta fil interessanti ħafna li qabbdet il-letteratura tagħna u li kellha diġà wkoll, sa ċertu punt, permezz ta' George Borg li kien influwenza lil Joe Galea ħafna speċjalment fil-bidu tal-kitba tiegħu, tal-karriera tiegħu. Eh, kien importanti ħafna naħseb li dak il-fil jidher f'din l-għażla. U kien hemm poet ħafna poeti oħrajn li bil-fors kellhom jibqgħu barra. Naħseb li rrid ngħid ukoll li bħalma għamlu pereżempju s-Slovenji meta ppubblikaw il-ġabra wara Settembru li kien ħasibha Emanuel Mifsud, dawn huma inizjattivi li juru li aħna bħala letteratura fl-aħħar inħossuna parti minn din id-dinja tal-poeżija, tal-letteratura kontemporanja. Ewropea u sa ċertu punt anke dinjija, ġifieri l-preżenza tagħna naħseb li issa tinħass. Ma sadattant insejt totalment il-mistoqsija. Mistoqsija kien x'inhu li jiddefinixxi l-letteratura kontemporanja li għenitek tistabilix il-parametri biex tażel daw l-awturi. Ok, allura. Għattenna x'mijiex. Fl-istess ħin naħseb għalija Allura kważi kważi fil-verità kont qed iwieġbek, fis-sens li għalija kien iktar iktar milli nipprova nsib xi essenza fil-poeżija kontemporanja mela dan huwa l-fil komuni ah. li kulħadd b'xi mod imiss miegħu. Iktar għalija kien importanti li jkun hemm rappreżentanza ta' fili differenti. Mhm. Allura naħseb illi iktar milli nistgħu ngħidu illi l-poeżija kontemporanja b'xi mod għandha karatteristika waħda komuni, per eżempju l-post nazzjonaliżmu. Mela dawn huma kollha kittieba illi l-kwistjoni tan-nazzjon jew tal-ekkim sejħa identità nazzjonali jew il-kwistjoni tal-lingwa tinsab warahom, għaddew minna, ma m'għadix importanti għalihom. Hmm. Iktar mill-li nippruvaw nsibu xi tip ta' fil bħal dak u naturalment il-post nazzjonaliżmu ikollok issemmiħ. Mhm. Naħseb li huwa waħda mill Ma naħseb li hemm karatteristiċi oħrajn individwali li huma aktar importanti, forsi għadda wis għadda ftit wis żmien minn fuq daw xogħlijiet biex nidentifikawhom. Fid-daħla tiegħi tkellem dwar il-ġisem, dwar relazzjoni illi ħafna minn dawn l-awturi għandhom ma dak li qed jirrakkontaw permezz tal-ġisem tagħhom, litteralment il-ġisem. Jiktib ta' bl-Ingliż għax imbagħad ġiet tradotta l kroat u użajt ħafna l-kelma embodiment. Mhm. Speċi allura l-esperjenza ta' dinja li qed jirrakkontaw permezz tal-ġisem tagħhom. Mhm, mhm. Hawnhekk għandna wkoll fl-istess kamra eżempji ta' letteratura impenjata, anki ambjentali, politika, Leanne kitbet fuq Daphne, għandek il-Manifest tas-Siġar, Nadia femminista, tikteb ħafna anke fuq il-ġisem imma b'mod anke impenjat. Din hija koinċidenza? Jew kienet għażla konxja tiegħek? Li nikter fuq. L-lejdri jien qed ngħid bħala l-għażla jew hija konċidenza li inkluż jien not wieħed magħhom li qed nitbu fuq eh, temi soċjali. Nasib li huma kollha awturi li bil-modi differenti tagħhom u hawnhekk forsi ġoele Għalek semmejt il-ġoela, ġoela jisu ftit differenti mill-erba l-oħra, inti Nadja li għan u Murad, kolla tikbu dwar dak li qed jiġri madwarna u tikbu fuq u b'mod eh, passjonali, b'mod intelligenti, b'mod politikament eh, informat u impenjat. U imma fuq kollox b'mod poetikament għalija interessanti ħafna l-mod kif tużaw il-lingwa fl-aħħar mill-aħħar. X'il-poeti x'inhuma? Il-poeti huma politiċi jew jew jew attivisti, le, poeti huma poeti, huma x'jagħmlu bil-lingwa. Mhm. Imma naħseb illi il- Il-kittiba kontemporanji, imma anki l-moderni kienu hekk le l-ġenerazzjoni ta' snin 60, għalihom importanti li jiktbu dwar dak li qed jiġri madwarhom. Naħseb li li jażilhom huwa l-mod kif jużaw il-lingwa. U jużaw il-lingwa b'mod li jinħass naħseb b'xi mod mhux bil-fors Malti. Allura filwaqt il-modernisti il-lingwa tagħhom hija naħseb jiena għadha għadha influwenzata ħafna bilfors mir-romantiċiżmu, minn ċerti termini, minn ċertu vokabularju, minn immaġinarju romantiku, pereżempju d-diskors dwar in-nazzjon jew dwar il-Kattoliċiżmu. Fil-kontemporanji da ma jinħass, ġifieri tista' taqbad poeżija ta' Nadja, tmur taqra l-Indja, U, u, u, u ma tantx għandek bżonn kuntest. Ma tantx għandek bżonn tagħmel kuntestwalizzazzjoni Maltija. Hmm. Għax din il-poeżija tinstema' isa poezija li seta tinkitbet minn min persona fl-Indja, jew persona fl-Ingilterra, jew persona fi Spanja, u l-istess li jen, u l-istess il-poezji tijak. Naturalment, għandhom għandhom ħafna drabi qed jitkellmu fuq realtajiet ta' Malta. Imma ma mhumiex biss realtajiet ta' Malta. Mhm, mhm. Diffiċli ta' ġuri mhux mhux sempliċi biex tipprova ssib fili komuni daqshekk kovji. Però din il-break biex ngħidu hekk minn eh, isom l-istituzzjonijiet li jiffurmaw in-nazzjon Malti eh, hija naħseb tema importanti għal kittiba il-ġodda biex ngħidu hekk. Eh, naħseb hemm dal-element ta' post-nazzjonaliżmu, possibilment ta' kosmopolitiżmu ċertament ta' feminiżmu, ta' kuxjenza dwar il-fatt li d-dinja mhix magħmula biss mill-irġiel hmm. kattoliċi, eterosesswali, bojot. Naħseb li dawn huma fili li jinħassu sew f'din il-poeżija ġdida. Mhm. U anki, u anki naħseb l-intertestwalità, eh, naħseb l skript fuq għadin, jew le le semmejta semmejta fid-daħla, speċi din il-diskussjoni dan id-dialogu ma' awturi oħrajn. ma' xogħlijiet ta' awturi, ma' films, mhm. ma' xogħlijiet tal-arti, ma' produzzjonijiet jew prodotti artistiċi mhux Maltin. Mhm. Again, il-modernisti kienu jagħmluha, anki il-romantiċi kienu jagħmluha, Anton Bittiġiġ li referi għal Chopin jew insomma hemm ħafna eżempji. Però naħseb illi l-awturi kontemporanji, speċjalment wara r-rivoluzzjoni tal-internet, ir-rivoluzzjoni diġitali, jħossuhom ħafna iżjed parti minn komunità internazzjonali, so mhm. mhux se ngħid mondjali għax id-dinja privileġġjata ta' dawk li għandhom aċċess għall-internet hija ċkejkna fl-aħħar mhm. mill-aħħar. Mhm. Li hemm, Xi tfisser għalik li tkun tradotta? Inti jidher li ħajkollok tib dal-waqt jireġ l-Italja. Iva. Eh, li tajb tajdilna fuqu, pero diġa inti nqlibt eh, għal diversi lingwi. Eh, xi tfisser għalik dik? Naturalment, hija xi ħaġa speċjali f'da sens u iktar milli anki l-prodott finali għalija importanti ħafna l-proċess. illi waqt li qed niġi tradotta qed nitgħallem iktar anki fuq innifsi u fuq kif nikteb jew kif nista' anki nikteb differenti. Li li jinkwetani kultant mill-lat kważi politiku tal-ħaġa ħanejtek li per eżempju gramma ġi tradotta għall-arbi sewwa u mm-hmm. grata ħafna u kuntenta ħafna li ġrat. Imma naħseb irridu nżommu ftit saqajna mal-art ukoll u nifmu illi speċjalment fid-dinja rbija, per eżempju, dak tip wieħed minn eċiren ta' eluf ta' kodba. Iġifiri fil-waqt li għal Malta naturalment u importanti ħafna u apparti mill passi li jmiss għal-letteratura tagħna li niġu tradotti li noħorġu hemm barra ehm, kif qal Adrian għax aħna parti minn din id-dinamika internazzjonali. Ehm, fl-istess waqt naħseb illi tajjeb illi anki ehm, strateġikament nifqu nirriflettu x'inhu l-impatt illi qed tħalli potenzjalment din il-letteratura jew dan l-investiment hemm barra. Għalija affaxxinanti ma kif qed ngħid il-proċess innifsu, bħalissa qed naħdem ma' Virginia Monteforte li qed titraduċi l-poeżija Taljan u qed jirrevedihom ukoll Valerio Cruciani. U eħe, huwa kważi kważi għalija kull poeżija b'lingwa differenti issir poeżija oħra. U lanqas tibqa' tiegħi kompletament. U l-proċess iġalek tirrevedi l-oriġinal? Ġili ġalek taħseb li eh, dwar l-oriġinal li ktibt instess? Ħanidlek xie, ħanidlek x'jiġri li fil-verità li jiġri huwa fil-qari Għalija il-performance hija xi ħaġa differenti kompletament. U li jiġrili ħafna drabi huwa li meta qed naqra xogħol ġili ndaħħal kliem, ġili naqqas kliem, mm. ġili mm. ġili dik nagħmilha. Mm. Għaliex kull performance hija għalija, għandha ħajja li nħoss u anki skont l-udjenza xi ttik dak il-ħin, eh, ġifieri eħe, dik namila ġeneralment fil-proċess. Probabbilment ukoll xi drabi għax inkun informata b'dak il smajt minn għand tradutturi jew arrejja mhm, mhm. ta' x'jaħdem u ma jaħdimx f'dak is-sens. Nistajn xi ħaġa mela. fuq tal pereżempju Qabel ma poeżija tidher ġo ktieb jew ġo antoloġija, jiena ħafna drabi nipprova naqraha xi mkien jew ġo xi open mic. Għaliex, minkejja li inti tkun min jaf kemm-il darba qrajtha waħdek, anki taqra tgħajjat id-dar waħdek, ħafna drabi hija quddiem udjenza illi tirrealizza li hawnhekk hawn xi ħaġa ħażina fir-ritmu. Dil-kelma forsi minflok hekk nista' ndaħħal hekk. U jiena bħal Leanne kemm-il darba ġrali illi Waqt li qed naqra quddiem udjenza dak il-ħin f'stimp ta' sekonda niddeċidi dil-kelma aħjar. Mm, mm. Umbagħad ħafna drabi wara li nkun qrajta pereżempju darba darbtejn quddiem udjenzi differenti, hemmhekk umbagħad ngħid hawnhekk issa għandi l-verżjoni finali. U din il-verżjoni tista' tmur lura Tista' tmur ġo ktieb jew tista' tidher xi mkien. Però traduzzjoni, eħe, li kultant anki meta għandek pereżempju traduttur jew traduttriċi li jara sens li inti ma tkunx rajt fil-kelma, mm. jew jara eki pereżempju f'test wieħed, u li inti tgħid iġġelek eħet irrifletti dwar għalfejn jiena din ma rajtix, per eżempju, jew interessanti ħafna. Li, u din mistoqsija għalina kollha, semmiet l-impatt li naħseb huwa daqsxejn the elephant in the room fejn jidħlu t-traduzzjonijiet. Tant investiment, intom stess kollha kemm intom titraduċu wkoll. Mm-hmm. X'inhu taħseb li naf li hija kważi domanda impossibbli kif ħadd timmeġerja dan l-impatt. Imma X'nistgħu ngħidu fuq l-impatt li qed tħalli l-letteratura Maltija? Jiġifieri jekk nieħdu pass lura, Malta x'qed tesporta? Jien lil kull min inkellem barra minn u ngħix barra minn Malta, l-ewwel kelma li tiġi f'moħħhom hija Daphne. Jiġifieri Malta esportat l-assassinju ta' ġurnalista. Aħna mil-letteratura li qed nippruvaw Inwasslu u għandna ħbieb hawnhekk, il-Kroazja u għandna x'imkien ieħor fejn qegħdin jistraduċu x-xogħlijiet tagħna. X'inhu l-impatt li qed inħallu? Mistoqsija diffiċli għax kif qalet Leanne, id-dinja tal-letteratura hija żgħira u kbira fl-istess ħin u qed nikkompetu għall-attenzjoni ma' organizzazzjonijiet kbar, ma' ma' organizzazzjonijiet kbar li għandhom forzi ta' marketing li aħna m'għandniex. Ovvjament hemm l-economies of scale, eh, fis-sens. Però naħseb il-fatt biss li aħna qegħdin hawn Zagreb li l-Kroati ddeċidew buksa ddeċidew li joħorġu eh, ktieb li jagħmlu festival fuq letteratura kontemporanja Maltija. Juri li l-impatt qed qed inħalluh speċi l-investiment li sar minn inizjament fuq medda ta' 25 sena, il-kuntatti li saru, l-investiment li sar mill-Kunsill tal-Arti f'Malta, mill-Kunsill tal-Ktieb, naturalment b'ħafna fondi, min tista' tara riżultat fuq medda qasira ta' żmien? Ġifieri, u ma jfissirx li se jkollna s-Salman Rushdys tagħna. Imma il-fatt biss, per eżempju, li li hemm awturi kbar li rebħu l-Premju Nobel, li rebħu l-Premju Pulitzer, li ħadu sehem per eżempju fil-festivals ta', ta', ta' Inizja Med, il-Malta Mediterranean Literature Festival li li, li kellek awturi kbar li ġew għal-festival tal-ktieb. Naħseb aħna fl-aħħar, biex nuża espressjoni Ingliża, eh, tħanna fil-konverzazzjoni internazzjonali, qabel mhm. askonna fija. dik il-konverzazzjoni. U eh, għanna prezenza, letteralment prezenza, fatt ta' festivals issa u mhm. inizjattivi kbar barra minn Malta, l-Konsil ta' Tip imur kull sena jmur il-London mm. Book Fair, eccetera. Ġifiri, imma il-rizultati musanaraw malajr. U, u jiddependi x'tib ta' riżultati trid. Jekk trid illi ngħidi tal u nieqaf. Jekk jekk trid illi l-impatt eh, ikun eh, illi eh, tmur ma nafx Londra u twaqqa fi xaħat fi triq u tajtu semmi li erba kitiba Maltin. Le, mhux se jkollok dak l-impatt. Hmm. Imma jekk trid illi l-kitiba Maltin jiktbu aħjar għax għandhom anki issa din l-esperjenza barra minn Malta. Jafu li jridu jiktbu anki l-udjenzi fi Franza, fil-Ġermanja, fl-Awstrija, fil-Kroazja. Hmm. Jien naħseb l-impatt fuqna huwa pożittiv ħafna. Hmm. Il-kelma li ġitni f'moħħi inti żgħid konverzazzjoni dejna żgħid fil-kelma dialogu, ġifieri hmm. naħseb fil-qalba ta' kollox hemm dan id-dialogu Anke bejnietna li qegħdin hawnhekk, jiġifieri l-esperjenzi tagħkom it-tnejn li ma tgħixux b'mod permanenti f'Malta jinfurmaw l-esperjenza tiegħi u nista' niddakkar minnhom. Aħseb wara sa ċertu punt minn tant poeti li għandna privileġġ kbir naħseb le li niltaqgħu magħhom, jiġifieri għalija dejjem eċitament kbir illi jkollna tant poeti importanti ħa ngħidulhom hekk. Nista' nsemmi lil Khaled Khalifa. Ah, assolutament. Jumejlu ħallina eh, dal-kittib kbir Khaled Khalifa li għamel xarej Malta eh, li sirna nafuq permezz ta' Claire, Azzopardi u Albert, eh, ġi Malta, kiteb il-romanzi, ħadem fuq għet mir romanzi tiegħu għat li kien Malta, għamel intervista organizzata minn Inizja Med. Ehm, aħna għandna d-dat tip ta' kontatti l-lum il-ġurnata mm. u Dawn il-kittieba qed jinfluwenzaw lilna. U awtomatikament inti naħseb inevitabbilment tħabbat ix-xogħol tiegħek max-xogħlijiet ta' dawn in-nies, mhux ċajta. Iżda qed tara Matador li ħad tkun fl-istess arena miegħu f'ħames minuti issa jkollok ix-show tiegħek trid tagħti l-istess performance speċi. Qed naqraw ix-xogħlijiet tagħhom daw il-ħin kollu. Imma fl-istess ħin qed ngħidu eh, nixtieq nikteb bħalu, nixtieq nkun tajjeb hmm. daqs dan, ix-xogħol tiegħi jkun tajjeb daqs dan ta' dan l-awtur, per eżempju. Ġifieri li l tradizzjoni, traduzzjoni għandna wkoll dawn l-inkontri personali li, li jamlu differenza assoluta. U, ta' min nsemmu l-ħalet ħalifa, eh, telfa kbira. Eh, telfa kbira, ironikament, ħalet ħalifa, naħseb nistaw nejdu bċerta konfidenza li iktar maruf barra mis-Sirja mill-li fis-Sirja. Għaliex eh, fis-Sirja stess għandu kallu l-kodba tiegħu eh, ċensurati. Mm. Eh, għandi ħbib Sirjani li saru jafu biħissa li miet. Ġifri kalmuni f'dil ġimgħa u kienu qed jgħiduli jew kella jafuh minn qabel meta kien jagħmel serje tat-televiżjoni imma ma jafuhx bħala awtur. Nadja, inti inti involuta f'ħafna festivals letterarji, tgħix Franza. Mm. X'inhi l-esperjenza tiegħek tal ta' kif il-letteratura Maltija, x'inhi l-perċezzjoni tal-letteratura Maltija man-nies li tagħmilha magħhom? E jiena biex ngħidlek il-verità naħseb l-iktar ħaġa li dejjem timpressjonani meta nkun meta nkun festival u naħseb f'kull festival li mort kemm fl-Ewropa u anki lil mill-Ewropa. Eh, li ma nindunawx din xi ħaġa li kważi tinkazzani meta nisma' meta mmur Malta pereżempju nisma' kif il-Malti qed jiġi użat ħażin min-nies fil-ħajja ta' kuljum jew kemm qed jiġi anke kultant għaw kif tgħid id-disprezz li hemm lejn għax il-Malti hija lingwa żejra għax il-Malti ma tikx il-lok li tesprimi eh, ruħek b'ċertu dettal. Mentri kull fejn imur, in-Nikaragwa, l-Indja, l-Honduras, ħafna postijiet, hija l-lingwa ħafna drabi li tiġbed ħafna lill-udjenza, mhm. lill-udjenzi li jkun hemm. U meta jkun hemm festivals fejn ikollhom ċertu tradizzjoni ngħidilhom jiena ta' li spiss jistiednu awturi Maltin, kemm il-darba smajta li l-Odef u Set pereżempju kienu jgħiduna aħna dejjem niġu nisimgħu lill-awturi Maltin, għax il-poeżiji tagħhom tajbin u għax il-lingwa hija waħda affaxxinanti, illi ħafna nies, anke nies fl-Ewropa, kultant meta jisimgħu l-lingwa Maltija, aqas jaffu jaqbdu jikklassifikawha. U ninsew kemm sabiħa il-lingwa tagħna, ġifieri naħseb l-impatt ukoll sabiħ li aħna meta mmorru barra minn pajjiżna u qed naqraw bil-lingwa tagħna, qed nuru wkoll li hemm din, din il-mużika għax il-lingwa Maltija għandha l-mużika tagħha. Mhm. Ovvjament mbagħad eħe minn hemmhekk tista' tiftaħ, imma ħafna drabi dik huwa il-lingwa servi bħala pont bejn jiġu n-nies wara il-qari u jkellmuk u ħafna drabi l-ewwel mistoqsija tkun fuq il-lingwa. Inti ovvjament tkun tixtieq li jkellmuk ukoll fuq il-poeżiji tiegħek u l-emozzjoni. Imma imma l-inqas tiftaħ il-bieb, tiftaħ bieb minn hemmhekk. U minn hemmhekk imbagħad tista' anki titkellem ftit iktar dwar il-pajjiż, x'inhu għaddej, x'mhux għaddej, it-tradizzjoni tagħna fejn tidħol letteratura. L-ironija li ħafna Maltin jaħsbu li l-Malti huwa xkiel għal-kuntat tagħna ma' eh, L-esperjenza tagħna hija sat bil-maqlub. Immanuel Mifsud dejjem jgħidi li jgħidli istragoltant ninħara inkun qed naqra eh. naqra poezija u n-nies l-ewwel mistoqsija tagħhom hija fuq il-lingwa aktar minn u jien ukoll għandi dik l-esperjenza kollha kemm aħna ngħaddu minna. Ġifieri bil-maqlub eh. il-lingwa ma tjammiex ix-xkiel imma l-opportunità li għandna. Eżatt. Biex ma ngħidu xejn meta kont festival f'Tunes u t-Tunezini kienu tant ixxokjati. Eh, poeta Tunezin għalli għalli isni isni qbat li l-ħija riqet mal-mara tiegħek. Xi ħaġa mhux sew imma familjari. Nadja, trid tkun li biex Għax ma nistax ninsi, għax għalik ma taqalili. Sabiħa sistra. Nadja, inti daqt se tkun publikata l-Indja u kol sewa. Iva, ma fi traduzzjoni eh, il-poeziji ġa ġew maqlubin għal-Maljalam li huwa lingwa indjana fin-naħat isfel tal-Indja tal-Kerala, imma d-darba ħajkunu tradotti minn Mirjam Kallija l-Ingliż. Okay. Ġifiru dak huwa ukoll proċess interessanti kif qed tgħid li jen meta nkunu qegħdin nitkellmu ma' Mirjam fuq liema terminu l-aħjar f'dal-każ, f'din il-poeżija, eċċetera. Jiena qed inħossni fil-kitbiet l-iktar riċenti tiegħi kważi qed nisfida it-traduzzjoni fis-sens li xi kultant tant qed imur iktar għal ħsejjes il-nibda ngħid imma din il-poeżija jekk meta ħad iġi tradotta mhux ħad għamel sens. Traduċibli. Qed inħoss issa jiena bħala tradutriċi jiena nnifsi nibda ninduna jienu nikteb li jisma' din meta ħad iġi maqluba ħafna mill-gost ngħidlu jiena eh, sensorjali tagħha tal-poeżija ħajintilef fit-traduzzjoni. Ma dik tikkundizzjonalek il-kitba mbagħad tiegħek? Le għaliex qed nieħu pjaċir nesperimenta b'dal mod, qed nieħu pjaċir nesperimenta fejn jidħlu ħsejjes u hekk. Ovvjament mbagħad ma tkunx trid tidħol tibqa' mwaħla f'ċertu stil, naħseb dik l-ikbar sfida meta mm. tkun ilek li qed tikteb. Fil-bidu naħseb l-ikbar sfida hija li ssib il-vuċi tiegħek, il-leħen tiegħek. Umbagħad wara ftit żmien l-sfida li jmiss hija li toħroġ minn dik il-comfort zone jekk trid. Naħseb sfida li fejn maħniex qed nittraduċu biżejjed u jaw l-proża, le? Eh, rumanzi, eh, dik dikka poeżija qed tiġi tradotta iktar ħafna iktar milli xogħlijiet iktar impenjattivi f'termini ta' ta' tul u ta', ta commitment li, li, li tiħu. Hemm xi xi żblokk da hemm xi xi soluzzjoni biex ikun iżjed din l-esportazzjoni jew rridu niddependu mill-ġenerożità. Eh, sar, saru, għet eh, traduzzjoni, mm. ġviri, ovvjament, għet mill-iktar kazijiet importanti reċenti u Castello tradott ta' Taljan minn Virginia Monteforte mm-hmm. u publikat minn dar ta' publikazzjonijiet importanti ħafna fin-naħat isfel tal-Italja, Mesoġea minn Messina li għandhom distribuzzjoni nazzjonali. Mm, Għax di kwestjoni oħra kbira ħafna. Mm-hmm. Ah. L-importanti Mhux tant il-kwalità tat-traduzzjoni, I mean, dawk ovvjament importanti, il-kwalità tat-traduzzjoni, min qed jagħmilha, eċetera, il-produzzjoni tal-ktieb, id-distribuzzjoni. Mesoġea, dar tal-pubblikazzjonijiet relattivament żgħira, indipendenti, naħat isfel tal-Italja, ma b'distribuzzjoni nazzjonali. Il-verità Karl naħseb li ma tantx nipproduċu proża fil-verità. Hmm. Ġifieri minħabba il-bira konna nitkellmu fuq għalijan, mhm. minħabba l-fatt li aħna kollha jew dalodu fil-fatt, il-fatt li aħna bħala awturi kollha għandna xogħol full-time tagħna. Mhm. Eh, il-proża fit-tul titlob ħafna ħin u aħna m'għandix Kitiba full time. Mm-hmm. Li jgħixu mill-kitba. Ġifieri mm-hmm. forsi l-problema mhix tant it-traduzzjoni imma il-ħin biex niktbu xogħlijiet oriġinali mm-hmm. fit-tul bil-Malti. F'dan is-sens il-poeżija għandha vantaġġ naħseb le, ċoħe minħabba t-tul tagħha se toħroġ eh, ġabra bħal ma se toħroġ issa hawnhekk f'Zagreb pereżempju, ġifieri Rumanz mhux ħa toħroġ rumanzi f'antoloġija waħda x'irrid ngħid, jiġifieri mm. toħroġ forsi siltiet. Eh, ma il-poeżija nara li għandha dak il-vantaġġ. Hemm ukoll il-vantaġġ tal-poeżija li jeżistu ħafna iktar festivals tal-poeżija mm. milli festivals tal-proża u ħafna mit-traduzzjonijiet tagħna jibdew minn hemmhekk fil-verità. Meta inti tiġi mistieden jew mistiedna festival, u jitolbuk ġus- eh, 15 il- it-test jew inkella 30 test u ħafna drabi mbagħad minn hemmhekk eh, jiżviluppa fi proġett ta' pubblikazzjoni. Ġifieri hemm ħafna naħseb elementi li Dan mit ieħor fil-fatt, mela għandna l-mit tal-Malti bħala xkiel, assolutament huwa eżatt bil-maqlub internazzjonalment. U l-mit ieħor huwa l-poeżija. Veru l-poeżija tinbih inqas mir-romanzi, naturalment, u l- u n-novelli wkoll inqas mir-romanzi, mit ieħor dak. Ir-rumanzi jinbiegħu ferm iżjed, imma l-mit l-ieħor huwa li l-poeżija speċi u x'tagħmel biha. Hmm. Ironikament, jekk se tmur barra, ħafna drabi tmur bil-poezija. Mm. Għax il-poezija. iktar faċilment. Eżattament, għax il-poezija hija att performattiv, il-poezija tista' telaħħa fuq il-palk. Issa postcard. Eh, eżattament, eżattament. Postcard. Għandek kartolina tissa prezz. Isa kanzonetta ta' 3 minuti speċi. Ah, ah, ah. Iktar mill-li opra taf kif. Allora il-galassja tal-letteratura u tal-avveniment internazzjonali hija aktar komplessa mill kultant naħsbuha. Mm. Imma iva hemm bżonn ta' iżjed traduzzjonijiet ta' romanzi Maltin, m'hemmx dubju. Mm-hmm. Per eżempju, romanz bħal Samurai ta' Franz Ambut Ehm, u hemm romanzi oħrajn li għadhom qatt ma ġew tradotti, ġifieri hemm ħafna xogħol li jrid isir. U l-ġodda, eh, eh, eh, ġifieri qed naraw mm. anka fost il- il-finalisti tal-premju letterarju tal-sena hemm uħut Marta Marta, Sajf, mhm. naħseb għandhom jiġu tradotti ma kemm jista' jkun daw biex nuru x'inhu l-ġdid li ħireġ minn Malta. Mhm. Nadia, mistoqsija speċifika għalik, inti poeta laureat. Hmm. Xi tfisser? Eh, kif kif tiġbor eh, ir-responsabilità li natatlek u x'inhu mistenni minnek u x'ħadd minn eh, Fimni, le, se natik li ngħid il-verità ma tantx inħobbhom daqstant. Ehm, Pereżempju li din tal-poeta laureat veru tiftaħlek ċertu bibien għax ovvjament ehm, Meta jien naf għandek istituzzjoni xi mkien jew inkella xi tip ta' assoċjazzjoni, organizmu whatever barra minn Malta li qed iħares lejn l-ittra ta' Malta, ovvjament eħe tgħinik f'dak il-lat. Imma naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar poeta laureata ok, huwa tip ta' rikonoxximent u grata ħafna għalija, imma fl-aħħar mill-aħħar l-iktar l-essenza tibqa' l-kidba. Intix poeta lawreat jew jew le, l-essenza hija l-kitba. Fimti hija l-fatt li kif konna qed ngħidu qabel, speċ ta' li inti dejjem u l-kitba hija proċess twil li fuq fuq żmien. Ġifieri li tkun poeta lawreat All right, mija l-ebda mod destinazzjoni, ha, assolutament, anzi jina iktar qed noħodha bħala punt ta' tluq. Illi, eħe, ovvjament, kif qed ngħidu, iktar faċli li jsiru jafu bik pereżempju jew li tiġi mistiedna ġo festival għax għandek dak it-titlu, mhm. fimt? Imma. Ġifieri tik pjattaforma. Imma eh, hija xi ħaġa ġdida ħafna għalhekk ukoll forsi mhm. nistgħu nispjegaw aħjar. Le, differenza bejn li tkun poeta lawrejat Malta u poeta lawrejat f'pajjiżi oħra. F'pajjiżi oħra ħafna drabi inti kollok tkun ikkummissjonata pereżempju mill mill-gvern jew minn entitajiet oħra li tikteb ċertu xogħlijiet dwar ċertu suġġetti. Malta assolutament ma m'għandekx dak ir-rwol. Hmm. Jiġifieri inti iva bħala poeta laureat għandek suppost erba' snin biex toħroġ xogħol ġdid, però inti kompletament indipendenti u autonomu, autonoma f'dak li tikteb, ġifiri ħadd ma ħajġi jgħidlek isma' trid tikteb dwar hekk jew isma' trid tikteb dwar hekk. Ġifiri minn dak il-lat huwa iktar tinsiex ukoll li meta il-poeta laureat Malta il-kuntest huwa daqsxejn differenti għax jingħata lil dawk in-nies li jkunu rebħu l-Premju Nazzjonali tal-Poeżija darbtejn. Hmm. Ġifiri anka l-mod kif jingħata huwa speċifiku għal Malta. Fija awtomatika jekk tirbħu darbtejn. Jekk inti tirbħu darbtejn, iva, awtomatikament eh, kif qiegħda bħalissa s-sistema tieħu t-titlu ta' poeta laurea. U għandek għandek xi eh, commitment speċifiċi, inta ma kienux speċifiċi dwar x'għandek tagħmel, imma hemm xi ħaġa li għandek Il-commitment speċifiku li għandek huwa li jeħe fi żmien erba' snin inti trid tippubblika xogħol ġdid. Pero xinu dan ix-xogħol, eh, dik hija l-għażla għandek il-libertà assoluta li tażel inti mhm. eh, x'tippubblika jew le. U fuq li ma temi u ġifieri eħe. Eh. Inti lejla ħad tkun qed taqra Iva. Mill-xogħol tiegħek taqra l nasilta Ija, mela le. Mela jiena ħamur fuq poezija ilja waħda minn dawn ir-reversible poems li kont qed nesperimenta bihom eh, ftit żmien ilu. Hija hija poeżija li titkellem ħafna fuq il-ġisem, hija poeżija intima li titkellem fuq relazzjoni intima u din hija l-poeżija. Ħlif ħarstek qatt ħanini ma naf li ntlift imkien, u nħallu l-imlusla, l-imlusa tmantnina, nerġu nbillu xuftejna f'dan l-aħħar, f'dan l-aħna issa wawn, irridna ninġarru mill-ġdid, Irridna, qabel ma l-ħamba tibda titħanxel fit-toroq u s-sikta tinstelaħ, qabel ma d-dalma tixxaqqaq u l-ħolm jisfa loqom, qabel ma tofroħ l-irtuba tan-ngħas. Qabel ma tofroħ l-irtuba tan-ngħas u l-ħolm jisfa loqom, qabel ma d-dalma tixxaqqaq u s-sikta tinstelaħ, Qabel ma l-ħamba tibda titħanxel fit-toroq, irridna. Ninġarru mill-ġdid, irridna. Nerġgħu nbillu xufftejna f'dan l-aħna issa u hawn u nħallu l-imlusa tmantnina. Qatt, ħanini, ma naf li ntlift imkien, ħlief f'ħarstek. Qed insibha diffiċli naqra bil-Malti għax ili kważi tliet xhur ma nitkellem bil-Malti. Mdalla qed nintaqa' magħkom Zagreb nies. Waħna ma tantx intuk ċans. Nitkellem veru veru. Mhux se ngħid ma' minn minnkom jitkellem l-iktar. Ma din hija tista' tgħidilha poeżija fil-mera, le għax hija riflessa eh, sabiħa poeżija. Interessantissima l-effett tagħha. Li għen, intu kol ħat kun taqra, għada, kun għat naqraw fl-imkien fil-fat jena u inti. Tista taqrana l-wahda mill-xolijiet tijak? Se naqra poezija li hija parti mill-proġett bjuda fil-fat, eħe, kumpanjata bir-ritratti ta' ġola, kassar, u anki f'xi waqtiet il-mużika ta' Kenneth Sacco. Se naqra l-privileġġ tal-abjad, jew aħna li ma ġejniex bid-dgħajsa. Immaġinawna ġejjin mill-vojt mhux mill-bogħod, mhux minn pajjiż qed jaqa' biċċiet f'ħoġorna, jitfarrak ma' kull ittra li toħroġ minn fommna. Immaġinawna bojod u mmaġinawna hawn nirrepetu t-teoremi li tarfulna meta konna tfal Immaġinawna kostellazzjoni stil il-fidda u miġemgħa waħda mexjin fit-triq ta' Sant'Anna, imxekklin imqar mix-xejn, idejna f'idejn ta' ħdejna qisna qatt ma konna nafu mod ieħor. Qisu d-demm li jiġri fina bħal soffokazzjoni tnixxi fil-pori. Immaġinawna baleni li ma sirniex nafu qarn iskata baħar, arrestati bejn il-mewġa, t-tross, eżistenza ġdida u l-ħalfa tissa, anjostiċi jekk trid, fi kriżi li la taqbadna u lanqas tridna. Ma nafux x'ma jafux in-nies tal-art u lanqas x'jafu, tqabadna mad-delużjoni jew il-preferenza għall-affarijiet imdakkrin mis-sodju jkanġi x'jiġri għada. Fir-rassa tal-jofroħ immaġinawna skomdi, aħna l-iskomdi fit-telqa tal-abjad jimla l-qala. Kif ebda port jew vapur jew ċikonja, ċinja, tarbija ma taf li wasalna, kif il-poeżija tirrima nofs gost, kif l-evakwazzjoni l-istess bħall-avvent tal-ilmijiet, għad insiru nafu. M'hemmx mod ieħor kif tgħidu li aħna dawk li ma ġejniex bid-dgħajsa, bil-vapur, biċ-ċatriet fil-qiegħ. L-ilmijiet ġejjin mill-bogħod biex isalvawna u l-ebda salvazzjoni mhi se tikkurana. Grazzi Liam, grazzi ħafna. Kemm huma sbieħ ir-ritmi u f'daw żewġ poeżiji sbieħ wisq. Ġri meta għax int fil-bidu saqsejtni x'inhu ma karatteristiċi tal-letteratura ġdida, letteratura kontemporanja. Vera diffiċli għax Ġifieri tisma' lil Nadia u tisma' lil Lian u tisma' vuċijiet differenti, stejjer differenti, esperjenzi differenti, ma' ritmu u speċjalment naħseb ir-relazzjoni bejn il-kelma u l-kelma ta' maġenba. Ah. Mm. Għalija dawk huma il-maġija, ir-rassa tal-jofroħ, per eżempju. Mm. Ġifieri tiktibha fesej. Mm. ċirku aħmar kbir madwara xin tikteb. Xin tikteb ikkoreġi speċi, għamel sentenza. Ma fil-poezija, di mux biss tinstema interessanti, imma jien naħseb li l-ewwel ħaġa li nagħmlu hi li naħfnuha mill-ewwel din, mm. naqbduha mill-ewwel. Għax ħolqot sens ġdid, xi ħaġa mm. ġdida, le? Mm-hmm. Eżatt, kif tagħmel. Li naħseb li għandha pjuttost unika fiha wkoll mm-hmm. bħala lingwista, l-mod kif tkisser il-kelma. Le? u l-qus il-passi. Imma anki. Kisser biex tibni mod ieħor fil-verità dik li qed tagħmel li jen inħossa jiena li speċi ta' qed tkisser dak li aħna tallimna b'mod vera konvenzjonali biex tibni mod ieħor. Ġifieri l-verb isir nom pereżempju, u nom isir verb. Imma anki inti tagħmel anali, anki inti. Nasab nagħmlu għax għandna poet. Le, le, ma rrid ngħid di waħda mill-karatteristiċi naħseb tal-letteratura kontemporanja, li mm-hmm. mm-hmm. dak li qed inti li tkisser biex tibni mill-ġdid mm-hmm. eh, anki l-funzjonijiet tal-kelma. Le, skużani għax tajtlek Nadja. Le, il-ħin tal-inna, grazzi ħafna Adrian, Lien u Nadja, grazzi l-inna għattu miħaj għal din l-edizzjoni speċjali ta' Antenni Grazzi.